Dan il-programm se jitwassal ilkom biex xewqat tajba ta' Elm Lee, Marmite Beef, Embog u Zanetti. Jien nista' għalikom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi għal tliet riċetti għal 30 minuta u kelmuni fuq dik il-apple caramelized caramel cheesecake li għamilna l-ġimgħa l-oħra jami. Isma', Lesti biex nibdew dawn il-tliet riċetti? Jien għandi kollox lest, kollox preparat biex nibdew. Ħa ngħidilkom x'bdejt nagħmel, insomma ħa ngħidilkom x'sa nagħmlu. Hawnhekk jien diġà bdejt, għandna torta taġ-ġewż u ħa nservuha bil-krema tal-espresso. Dik hija l-ewwel riċetta. Iktar tard sa nkunu qegħdin nagħmlu tip ta' shepherd's pie chili con carne imma minflok ross jew mashed potato fil-wiċċ ħa nkunu qegħdin nagħmlu slices ta' patata imdellkin bil-butir bil-paprika u chilli riċetta vera ment tajba. Dik hija t-tieni riċetta u l-aħħar riċetta ħa nkunu qegħdin insajru ċ-cherry tomatoes mat-tagliatelle, għandna l-burrata u għandna l-pesto chicken with parmesan. Dawk huma l-tliet riċetti tal-lum. Infakkarkom li ssibu r-riċetti fuq acedline dot media, il-websajt uffiċjali tagħna, u l-Facebook page What's Cooking with Manuel. Ħa nibdew, jiena hawnhekk għandi ftit basal u tewm imsajjar, ok, bdejt insajjar meta bdejna l-programm ftit minuti qabel. Mela basal u ftit tewm. Ħa nistennieh jerġa' jisħon u ħa nżid hawnhekk qisu one kilo. kapuljat taċ-ċanga. Dan huwa l-bażi ta' dik ir-riċetta jisha Shepherd's Pie Chili con Carne. Mela qabel nibdew, ħa nibdew, ħa nagħmlu hekk ara. Hawnhekk jien ħa nibda t-torta tal-ġewż. Kelli l-abjad ta' erba' bajdiet, u tellajthom xkuma ma' mitt gramma zokkor kasta. Bdejt biha dik. Issa biex inkomplu ħa nagħmlu hekk, ara. Mitt gramma caster sugar vuol dire mija mar hemm u mija hawnhekk. U ħa nżidu l-isfra ta' erba' bajdiet li ppreperajt hawnhekk, mela l-abjad qiegħed hemm u l-isfra sejr hawn. U ħa ntellgħuhom ħfief. Mela, l-isfra t'erba' bajdiet u mitt gramma zokkor, l-abjad t'erba' bajdiet u mitt gramma zokkor. Ħa nagħmlu hekk, ara. Ħa nħalluhom iduru. Dawk se jiġu ċari u ħfief. Issa, iċ-ċanga, il-kapuljat taċ-ċanga, dak dieħel hemm. U ħa nibbrownjah, ħa ntuh ftit kulur. Miegħu ħa nżid dawn it-togħmiet. Ħa nġibu kuċċarina. Għandna bżonn dawn kollha ara. Għandna satar, smoked paprika, chili, cumin and oregano. Mela ħa nibdew nżidu ara. Oregano Naqra smoked paprika. Għalhekk għadtilkom qisu bejn chilli con carne u shepherd's pie jew cottage pie għax għandu dawn it-togħmiet kollha. Dak huwa l-hot chilli ma nitfgħux iż-żejjed. Hawnhekk għandna naqra sagħtar u għandna naqra cumin. Cumin inħobbu jien mal-kapuljatt. Dak sejjer hemm. Issa, Ħa nżidu ftit bżar u milħ. U l-ittri ħa nħalluh isir għal żewġ minuti, ok? Ħawad kollox flimkien. U hawnhekk għandna l-bażi ta' din ir-riċetta. Ħa nġibu hawnhekk fejn jaħraq iktar, ikun qed isir iktar malajr. Ok, issa ħa nżidu għandna marfa Imbulġata Kunserva Sal-kunserva dejjem irridu nsajruha. Pudri għal minuta jew tnejn hemmhekk. Okay. Ħa naraw dit-taħlita. Iva, ġejja ħfief, ara tiġi sa ġilat. Naqra naqra cream coloured, tiġi ħafifa. Ħa nurikom malajr, ara, ara d-differenza. Qegħdin tarawha? Bħal meta nagħmlu l-bażi ta' xi Swiss roll jew xi Genoese sponge. Dik hija għaddejja perfetta. Issa, fadalli minuta, ħa nagħmlu hekk, ara. Ħa nżidu hawnhekk. Għandna bżonn. Il-ħaxix tal-friża għandna inbid, naqra inbid dieħel hemm, nisplaxxawh biex jevvapora, naqra Worcester sauce, bħala togħmiet ħa nżidu il-Marmite hawnhekk, yeast extract, dan sa jżid togħma vera tajba. U ħa nżidu l-ħaxix tal-friża u sa nħalluh isir għal xi fifteen, twenty minutes. Ħa nkompli. Hawnhekk għandna t-taħlita tal-kapuljat. Dik kważi lesta. Issa li rridu nagħmlu llum se nagħmlu wiċċ bil-patata. Għandna l-patata hawnhekk maħsula, ħa nislajsjawha, imma qabel ftit irrid nagħmel hekk ara. Għandi ftit butir, li sa nagħmel ħa nqatta' ftit butir, indewbu flimkien ma' naqra paprika and chilli. U ħa nużaw dit-taħlita biex indellku l-patata iktar tard. Mela ftit chili u ftit smoked paprika. U dik sejra fuq in-nar hawnhekk. Issa biex nispiċċaw hawnhekk it-torta tal-walnuts. Mela, hawnhekk kellna dik it-taħlita tal-isfra tal-bajd flimkien ma' zokkor, kellna l-isfra ta' erba' bajdiet flimkien ma' 100 gramma zokkor u qabel ftit ħa nitfa' hawnhekk ftit vanilla. Ħanabdu dit-taħlita u nħawwat il-vanilla hawnhekk magħha. Ħanżidu 350 gramma walnuts ġews imkisser ġol food processor. U fl-aħħar Ħa nżidu dit-taħlita ta' abjad ta' bajd u mitt gramma zokkor, mela kellna mitt gramma zokkor flimkien ma' l-abjad ta' erba' bajdiet li tellajna xkuma. Hija riċetta ħafifa ħafna, bħalissa qed niffoldja, intella' minn fuq għal isfel. Issa din, kull ma rridu nagħmlu, hawnhekk għandi landa diġà preparata bil-baking sheet fil-qiegħ, ħanitfgħu din it-taħlita u nitfgħuha ġol forn għal 30 minuta. Ħanħawwad kollox flimkien, nitfgħaha ġol forma u għal ġol forn. Hawnhekk kienet nipprepara il-patata rqiqa ħafna għal wiċċ ta' dik il-paj. Kif għadtlek hija għadtilkom hija isa bejt chili con carne, um, cottage pie. Hija invenzjoni naqra differenti hawnhekk. Issa ħan nagħmluha mhux bir-ross u lanqas bil-mashed potato imma bil-patata fil-wiċċ bil-buttir tal-paprika u ċ-chili. Issa jien hawnhekk għandi t-taħlita lesta. Ħa nżidu ftit korianda. Kelli l-korianda fil-fridge, il-kosbor, qattajt ftit għax nemmen li bħala togħma jmur vera tajjeb miegħu. Ħawdu kollox flimkien. Ma' dawk is-spices il-kosbor imur tajjeb ħafna. Dan dieħel hawn. Okay. Very nice. Hawnhekk għandna dak il-butir li dewwibna bit-tomiet, issa li rridu nagħmlu huwa sempliċi. Ħanabdu din il-patata u nippustawa fil-wiċċ. Nipprova nqattaw il-patata rqiqa kemm nistgħu. Sa li sa nagħmel anzi qabel inkompli hekk ħanaqbad ftit minn dit-taħlita u nibda ndellek il-patata b'dit-taħlita ta' butir bit-togħmiet kollha li għandha. U nkompli. Sempliċi ħafna. Iżda din ovvjament tmur ġol forn u nsajruha sakemm ovvjament issir il-patata biss. Għandna bżonn insajru l-patata, ovvjament sadat ta' kilħin jilħaq issir iktar il-kapuljat. U hawnhekk kif qegħdin tindunaw, ehm, sallabt il-slices tal-patata bil-kontra issa. U nerġgħu nkomplu. Mela ġol-forn 200 grad Celsius basically għal xi nofs siegħa nemmen jien just biex il-patata ssirilna. Kif għedtilkom iktar li tkun irqiqa l-patata iktar inqas għandha bżonn ħin ta' tissir. U qed indelkuha bil-butir bit-tomit biex tgħinha ssir kif ukoll biex ikollha naqra iktar togħma. Sejrin għal ftit mumenti ta' riklami, niġu lura u nkomplu ir-riċetti ta' llum. Ibqgħu hemm.

u nsaħħnuh ħalli jkun lest biex nibdew insajru dat-tiġieġ. Tajjeb ħafna. Mela t-tiġieġ sempliċi ħafna, ok? Ħa naqbdu t-tiġieġ b'żahar u melħ. Ir-riċetta sa ssibu żewġ diri tiġieġ. Għal xi raġuni illum għandi tlieta dak ifisser li għandna l-ġuħ. X'taħsbu? Mela. Hawnhekk għandi pesto. Issa, ma rridux nagħmlu contamination mill-pesto għal fuq it-tiġieġ, mela rridu nagħmlu hekk ara. Hawnhekk għandi t-tiġieġ u s-samptu min-nofs. Okay? Ħa naqbad kuċċarina u nagħmillu hekk u l-istess fuq l-oħrajn. Fadilkom suppost tnejn imma jien qed nara li hawn tlieta. Issa, ħanaqbad l-istess marfa tinduna ma tfajx dil-marfa hemmhekk u ma missejtx ideja ma tiġiġ u mal-bot. Mela hawnhekk għandna tiġiġ mimli b'naqra pesto. Għalfejn qed ngħidilkom hekk minħabba raġunijiet ta' contamination. Ma missejtx il-kuċċerina mat-tiġieġ u erġajt daħħaltha ġol-bott. Importanti ħafna. Issa. Kull ma ħa nagħmel ħa nibda nsajjar dat-tiġieġ fuq żewġ naħat ġot-taġin. Nissiljawh. Hawnhekk għandna t-tiġieġ lest mela kif għadna ssajjarnih fuq żewġ naħat, infakkarkom li għadna kif qsamnih u għamilnilu il-pesto fin-nofs, mhuwiex imsajjar just qegħdin nissiljawh fuq żewġ naħat. Importanti li jkollha dik in-naqra ta' kulur, ok? Issa. Ħa nkompli billi nżid naqra iktar pesto fil-wiċċ. Delku l-pesto. U ħa nispiċċaw b'ġobon fil-wiċċ u dawn sa nkomplu nsajruhom ġol-forn ħalli l-ġobon idub u ovvjament it-tiġieġ ikompli jsir. Minn hawn ftit minuti oħra nibdew nagħmlu t-salza bil-burrata u ċ-cherry roasted tomatoes u sa nservu dit-taħlita fil-wiċċ bħala ġobon fuq it-tiġieġ bil-pesto. Kull ma rrid nagħmel, għandi dal-għaġin, ħa niftaħ l-għaġin, nitfgħu ġol-misunjali u nsajruh u nkomplu l-programm. Jien hawnhekk qed inkompli ehm, il-salza tal-għaġin. Basically ħa nagħmlu hekk ara l-ewwel net qabel inkomplu. Għandi dil-double cream. Irrid intella' għal mat-torta tal-walnuts tal-ġewż. Ħa nitfa' d-double cream. Għandi jsuq mgħarrfa icing sugar u għandi shot espresso. Ħa nagħmlu espresso cream. Ħa ntellgħu. Ok? Kessaħt il-bowl ukoll għax jgħin biex intellgħu l-krema. Mela, hawnhekk. Ħa nagħmlu hekk. Għandna pan Spinaċi għal għaġin. Għandna burrata, hawnhekk għandi burrata tafu kemm inħobb il-burrata. Illum mhux se nitfgħuha sħiħa fuq il-platt imma ħa nagħmlu xi ħaġa differenti. Mela jien ħa nużaha fiz-zalza. Ħa noħroġ il-burrata. Nqattagħha u nuża biex nagħmel salza għal mal-għaġin. Okay. Issa li għamilt ukoll Sajjart ftit cherry tomatoes, kelli l-vine tomatoes li huma dawn ara hawnhekk. Ftit żejt ta' żebbuġa bżar u melħ, ftit oregano, ġol-forn għal qisu fifteen, twenty minutes. Li sa nagħmel hu hekk, ara. Ħa naqbad dawn u nitfagħhom hawnhekk mal-burrata. u spinaċi. Ħa nagħmel naqra iktar spinaċi fil-verità. Ħallejt ftit bħala decoration. Kulma ħa nagħmel, ħa nsajjar kollox flimkien, għandi dak it-taljatelli li għadni kif sajjart, inħallat kollox flimkien u nservi dik il-Parmesan Pesto Chicken fil-wiċċ. U hawnhekk għandna kollox lesta llum. Ħanibdew bil-platt tal-għaġin għamilna dak il-pesto eh, cheese chicken, għamilna l-tiġieġ bil-pesto fin-nofsu fil-wiċċ, għamilna l-crust tal-ġobon u għamilna dak l-għaġin it-tagliatelle with roasted cherry tomato, spinach, And burrata cream, reċetta verament tajba, togħmiet verament tajbin flimkien. Hawnhekk għandna dik it-torta, jien sejħittilha qisha cottage pie u chilli cheese u ma nafx. Għandna dak il-kapuljat bit-togħmiet ta' spices, ħwawar, kellna wkoll il-ħaxix imħallat u fil-wiċċ għamilna dak iċ-chilli paprika sliced potatoes u vera ġew jgħammċu fil-wiċċ. Mela għidtlek tiġi qisha cottage pie minħabba l-forma tal-kapuljat bil-ħaxix, u mbagħad minħabba t-togħmiet iċ-ċili, ma nafx. It's a hybrid kif jgħid il-ħabib tagħna John. Verament tajba bil-patata fil-wiċċ. U hawnhekk għandna d-dessert ta' dak il-cake tal-ġewż with a coffee espresso cream. Kora! X'taħseb? Mm? Insomma, hekk tridu riċetti ssibhom fuq il-website aceline.media. Jien nerġa' nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ukoll il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel. Dawn ir-riċetti kollha hemm issibuhom. Dan il-programm twassal ilkom biex xewqat tajba ta' Kokkodi, Lakeland, Novi, Tipjak, Strand Palace Agencies Limited, Lamb Brand, Benna, Camel Brand, Borges, Casanova u KitchenAid by Forest Tools.